Автодор абонемент кертү мөмкинлеген карый. Бүләккә өметләнеп, Түбән Камада 47 яшьлек хатын-кыз мошенниклар кармагына эләккән. Нәни ватанпәрвәрләр балалар бакчалары арасында хәрби-патриотик уенның финалы узды. Ә бүген Түбән Каманың беренче төзүчесе Иван Коршун туган көнен бәйрәм итә, аңа 91 яшь тулды. 60 ел элек яшь экскаваторчы шәһәр төзелешенә килгән. Беренче йорт, мәктәп, балалар бакчасы нигезен казый, юллар салуда катнаша. Бүген мөхтәрәм шәһәрдәшне гомер бәйрәме белән Түбән Кама мэры Радмир Беляев, Россия Дәүләт Думасы депутаты Айдар Метшин котларга киләләр. Беренче төзүче исә кунакларга үз истәлекләре белән уртаклаша.

Бу җылы сүзләр Иван Васильевичка юллана, аны котларга дип дәрәҗәле кунак, Россия Дәүләт Думасы депутаты Айдар Метшин килә. Шәһәрнең беренче төзүчесенә бүләкләр тапшырып, кара-каршы утырып, сөйләшеп тә алалар. Сначала под растворобетонный узел выкопали котлован. Бетон төеннәре астына башта чокыр казыдык, аннары төзелеш башланды. Безгә Актүбә авылында йорт бирделәр. Барак төзелеп беткәч, шунда күчендек, дип искә ала шәһәрнең беренче төзүчесе. Бүген кунаклар өзелми диярлек, Түбән Кам мэры Радмир Беляев, политехника көллияте җитәкчесе, Совет офицерлары берлеге вәкилләре котлау сүзләрен җиткерә. Иван Коршин әйтүенчә, аның таянычы һәм тугры юлдашы хатыны,

Исегезгә төшерәм, түләүле режим узган ел ахырында гамәлгә кертелде. Ераклыгына карап, җиңел автомобильләр өчен бәяләр Чаллы-Түбән Кама, 486 сум, Түбән Кама-Бигеш, 278 сум, Чаллы-Бигеш, 208 сумны тәшкил итә. Даими кулланучылар өчен абонемент, юл чыгымнарын экономияләргә мөмкин. компаниянең матбугат хезмәтендә. 40 мең сумлык чәчәк, Түбән Камада 47 яшьлек хатын-кыз мошенниклар кармагына эләккән. Зыян күрүчегә чәчәк китерү сылтавы белән курьер хезмәте шалтыраткан. Заказ номерын сораган булып, смс-хәбәр белән килгән кодны әйттергән. Имеш, бу рәсмиләштерү өчен кирәк. Хатын-кыз мондый бүләккә шатланып, парольне әйтеп биргән. Тиешле мәгълүматлар алынганнан соң, түбәнкамалыга Банк хезмәткәре шалтыраткан. Аңа мошенниклар кармагына эләгүен, аферистларның Дәүләт хезмәтләре порталындагы аккаунтын ватып, шәхси мәгълүматларын кулга төшерүен әйткәннәр. Һәм янәсе кредитны ябу өчен ашыгыч рәвештә онлайн займ рәсмиләштерергә һәм күрсәтелгән счетка акча күчерергә күндергәннәр. Полиция, гадәттәгечә, мондый очракларда сак булырга, беркайчан да телефон аша килгән кодларны, банк карталарының тулы номерларын әйтергә ярамавын кисәтә.

Кечкенә патриотлар арасында иң көчлеләрне ачыкладылар. 89 нчы балалар бакчасында Аҗаган дигән хәрби-патриотик уенның финалы узды. Аның катнашучылары, мәктәпкәчә мәгариф учреждениеләрендә тәрбияләнүчеләр. Ярышта ун команда үз көчен сынап карады. Шуларның сигезе, Түбән Камадан, калганнары, Алабуга һәм Яр Чаллы шәһәрләреннән килгәннәр. Балалар өчен нинди биремнәр әзерләнде, беренчелекне кем яулады, безнең иҗат төркеме күреп кайтты. Товарищ главный командующий, вот связисты боевому заданию готов. Әйтерсең лә чын яу кырым. Башта хәрби киемдәге капитаннар әзерлекләре турында рапорт бирәләр, аннары командалар белән бирем үтәүгә керешәләр. Аҗаган уены ун сынаудан тора. Каршылыклар полосасы, беренче ярдәм күрсәтү, мина кырын узу. Приготовились, на старт, внимание, марш, побежал, бегом. Ярыш мәктәпкәчә яшьтәге балалар арасында үткәрелә. Быел аның финалына 10 команда чыкты. Шуларның 8-е Түбән Камадан, калганнары Алабуга һәм Яр Чаллыданын яклый. Салкын һава торышы уенчыларны куркытмады. Кечкенә патриотлар кыю һәм җитез булды, ә тамашачылар аларга көч биреп торды. Давай, Самир, болей, болей, Самир, Самир, Самир, Самир,
Ачаган хәрби-патриотик уены Түбән Камада 10 тапкыр оештырыла. Быел ул бер юлы өч датага багышланды. Татарстанда хәрби һәм хезмәт батырлыгы елына, Ватанны саклаучылар көненә һәм шәһәрнең 60 еллык юбилеена. Илебезнең киләчәге балалар кулында. Бәйгедә алар

Беренче урынга 58 нче бакча лаек булды. Альбина Вәлиева, Анастасия Шакирова, Максим Липин, НТР яңалыклары.
Яшь рәссам Тукай урамындагы 19 нчы йорт подъездын үз картиналары белән бизәгән. Сигезенче каттагы мәйданчык хәзер музейны хәтерләтә. Анастасия Кузьмина, үзенең иҗатын күршеләре белән уртаклашырга теләп, подъезд стеналарына картиналарын элгән. Моңа кадәр тартмаларда сакланган рәсемнәр хәзер күршеләрне сөендерә. Түбән Камалар сөйләвенчә, Анастасиянең иҗаты подъездны матурлап кына кул калмый, ә шәһәрдәшләрне чисталыкны һәм тәртипне сакларга рухландыра. Яшь рәссамның планнары, киләчәктә бөтен подъездны бизәү. Әгәр сезгә яңалык ошаса яисә күрми калсагыз, Безнең тапшыру кич унбердә һәм иртәнге сәгать алтыда кабатлап күрсәтелә. Чыгарылышлар Вконтакте челтәрендәге Татарлайф аккаунтында урнаштырылып бара. Шулай ук Макс төркемендәге рәсми аккаунтыбызга рәхим итегез, безнең белән бергә булыгыз, бүгенгә менә шулар, хәерле кичләр сезгә!